Арада Мари бабай кәҗәләр чаклап бер иде. Бу безне күз салып белгән, что без намазга басырга хуты, хуты бар икәнен сизгән. Безне хәзер Мари бабай бер-ике мәртәбә үзебез белән сөйләштек. Аннары минем гаиләмә Зөлфия апаны җибәреп, бу вәгазь сөйләргә, вәгазь сөйләргә җибәргән Зөлфия апаны. Зөлфия апа килеп, безнең минем хатынга Хәзер сезнең намазга басырга вакытыгыз, әзме вакытыгыз бар. Давай намазга бас диеп, кырт кисеп безгә безнең хатынга китап биреп калдырган. Шул китапны укып, намаз укырга басып иберсәгез яхшы булыр иде дип. Зөлфия апа киткәч, Әнкәй, мине хатын әтеп, әни, Зөлфия апам безгә шулай-шулай дип әйтте, ди, давай намазга басабыз, ди, икебез дә, ди, давай намаз басыйк. Малик бабай белән алар икәү килеп, безне шул тагы намазга өндәп киттеләр. И шулай итеп, безнең Әлфия басты намазга, и аннары мине дә кечкенә юлга чыга башлады. Шулай итеп, намазга басып киттек. Әлхамдулилла, хәзер бик бөтен балаларым, балаларының бөтенесе туганнарыбызны еш шул Мали бабайның өе белән бөтен туганнар, Әлфиянең братлары, Фәем, Рифәт, Вот. Әди, бөтенесе намазга бастылар. Шул Марик бабай күрше буенча. Намаз, намазны укып хәзер, әлхамдулилла, бөтенесе, менә намазда, бөтен оныкларым, 38 оныгым бар. Шуның белән хәзер бөтенесе белән бергә хаман мәчетләрдә намаз укып йөрибез. Әлхамдулилла шәкер. Бүгенге көннәрдә дә яхшы мени намазда балаларым белән бергә йөреп торам әле. Валер. Ничәнче еллар ел намазга баскан вакыт? Намазга баскан вакытлар безнең Ул Ибле сигез иде микән инде? Ибле сигез бугай. Ул Таҗикстанга гына кайткач инде безгә бастык инде без. Таҗикстанга барган идек, Таҗикстанга гына кайткач, шул Мари баба килеп безне намазга өндәде инде.

бөтә нәрсә дингә дингә китап ә теге Абдрахман хәзрәт бөтә нәрсә шул намазга Коръәнгә рәтте көн дә кич белән килеп Коръән укыта иде аны Коръәнгә рәтә иде анда Абдрахман аннары шул Безнең белән бергә бергә бастылар инде. Бик әйбәт булды. Анда да Таҗикстанда да әлхәмдүлилләһ бик бик яхшы булды. Таҗиклар бик әйбәт булдылар. Назарияка исемле бер мужик бар иде.

Аннан кайткач инде шул монда хәзер бернинди кысынкы юк, әлхәмдүлилләһ. Шуның белән хәзер монда менә яшәп торабыз. Таҗикстанда вакытта Абдулмалик бабайны күрде, күрә идегез? Ә, Абдулмалик бабай белән бергә бардык без Таҗикстанга. Бергә бардык, бер вакытта.

Аэропортта дулый чигәтеп мондый гүрез гомеремдә дә күргәнем юк иде әле. Беренче мәртәбә мондый мондый гүрне грузны күрдем, ди. Аннан Дүшәнбегә барып төшкәч, Ильяс килеп аннан каршы алды безне. Машинага Ильяс машинага ачуы булды, кәҗә китереп утырды да. Машинага шулай итеп Мари бабай кәзәнеп анда хәтлек алып барды. Моннан да, моннан да монда да ул кәзәләр асрады инде, шуның белән анда да ул кәзәне алып барып, шулай бик кызык булды инде ул, субханалла. Алла Тәгалә ташламады, анда да бик яхшы яшәдек, бик күңелле булды. Аннары шул катерга монда инде безнең бер колхозга дәшкәннәр иде. Катерга дип, әнигә колхозга үзебезгә фермер фасонында җирне бирәбез дип, Таң колхозын, шуның белән Без кайтты генә монда аннары. Таҗикстаннан кайтып төштек тә монда. Шул монда үзгәрде тормышлар тагы. Ул программа бетте. Шул бетте, әлхәмдүлилләһ. Тагы. Болай ничек истә калган Малик бабай? Нинди кеше иде ул сезнең? Малик бабай бик әйбәт кеше иде ул. Малик бабай Сөбханалла, бөтен, бөтен буаган иде инде ул. Таныл, танылган иде инде. Бик әйбәт кеше иде. Әлхамдулилла, андый кеше күргән юк минем. Бик әйбәт кеше иде без. Зөлфия апа да бик әйбәт иде. Бик әйбәт. Фәргат абыйлар белән бергә, Фәргат абыйлар да шул Минем Абдраухта, Абдраухта шуның белән Тәлгат абыйның кызына шул аларда укып, аның кызына никахладык инде. Шул сөйләгез әле, сезнең бит балаларны Абдулмалик бабай алып китә иде, яме Казанга? Абдулмада, Абдулмалик бабай диеп, Тималаемны алып бара иде.

Укытып, шуннан бер ни как каникул булса, каникулда стаяние анда анда баралар инде. Бик әйбәт укытып, Тәгат абый бик бик ни туры йөгемле кеше иде. Бик тәртипле иде. Безгә шул Тәгат Мари бабай аркылы безгә шул Тәгат абый килеп, бөтенләй рәссамнар белән Безнең без туган, безнең туганнарны бит юлга бастыручы шул Тәгат абыйлар инде. Малик, Малик абый аркылы. так. Так, тагын нәрсә булып киткән. Яхшы. Сезне бик яраткан ахыр Малик абый бик теге. Малик бабай яратырга бик килеп безгә Без инде ерак тормый идек, бик әйбәт килеп, анда кунакка да йөри идек, Марик бабайларга. Часто анда барып, шул чәйләр эчеп, бергә сөйләшеп утыра идек инде. Сәгать абыйлар белән бергә Зөлфия апа тоже бик әйбәт кеше иде. Зөлфия апаның бас безгә шул бастыру Зөлфия апа сәбәпле булды инде. Малива аркылы. Шул. Аның болай мәчет артыннан йөрүләре, мәдрәсә артыннан йөрүләрен хәтерлисезме? Мәчет артыннан йөрүләр Нурый бабайның беренче ул йөрде инде бөтен мәчет уртан уртан мәчетне алырга бөтен нигә Казанда нигә бит бергә тага табылар белән бергә ул йөрде инде. Мәчетләрне бастыручы ул булды инде Нурый бабай. Аннары менә бу мәчет Тоже мәдрәсәне алырга да Мари баба йөрде. Мари баба аркылы бөтенләй урысча да эшли булды инде бөтен ниләргә. Безнең Буа районында андый ни юк иде әле, укулар, ниләр, берсе дә юк иде. Шул Мари баба аркылы Тәгат абый белән Бергә урбаштыры монда бөтен, бөтен мәхәлләне безнең, безнең моны мәхәлләбезне весь аның карамагында булды. Теләкләр нинди истәлекле? Яшьләргә. Теләкләр инде шул Малива абый белән Зөлфия апага Алланың рәхмәте яусын, шул безне дингә бастыру, бастыручы сәбәп, безгә сәбәпче булды. Аллаһның рәхмәте.